An report hi tam tak a awm a, chutah chuan Lusai ho, Lusai marauders ho an tia, an rawn kal leh lohna turin a tia, chumi kum atang chuan outpost pawh chutizah kan then anga tia, rangri chinah kha British in an lo, anmahni pawhin an ram rian tih chinah kha chiang em em thin a ni. Chumi kum atang chuan chumi outpost ah chuan Monier khal outpost ah sipai sawm kan dah belh ang tih te a awm ta a ni, khatiang khan Kum sangka zakua sawm kum sangka zakua chhoah British ho Mizoram a inphun nghet a, Mizo lal British kuta intulut hnuhnung ber chu Pu Bi Tevo a sangka zakua sawmhnih paruk a ni. British ina min awp pum hlum hun chhung kha chu India ram an awp pum hlum hun chhung Mizoram ni lo heta India ram an awp pum hlum hun chhung aiin British laka kan tan hun chhung kha a rei zawk. Mingo nen a indo thin lai khan mihring mihrinna ah chuan Mizo kan pi leh pu te khan an tlukpui an ngai. Chu chu Lalbura chanchin ah pawh chiang khawp mai a, pakhat lek ka sawi duh chu Helman a khua ah chang Zokhua sawmhnih pakua ah a va hmu a, nunau ho in an eng ṭuau mai a. hnawh dar an tum a. Lalbura chuan, E! Lal leh lal kan inbe dawn alawm lo en rawh se, a ti. A inpe tawh, British nen khan inremna siampui tawh, British sina an awp kha pawm mah se, Bawrhsap a lo kal a, lal leh lal kan inbe dawn alawm, mipui te hian min en rawh se, a ti. E! Bawrhsap pakhatin Lalbur ka man che, a ti a, kut a vuan a. Lalburan sapa kei pawn ka man che ate kut leh lama vuan a zam miah ngai lo a ni. Tichuan British in India ram pumpui a awp a, Mizo te pawh India ram a awp zui turin Sangkha Chakua Sawmli pasarih khan min kalsan dawn a ni tih kha a chiang tan tawh a ni. Chuah chuan Mizo thalai te ah ngaihdan tam tak a awm a, ngaihdan lian tak pakhat chu Mizo te hi tuma hnuai ah kan kun ngai lo va, British ho in min lo awp a ni mai a. Anni pawh an lo chhuak dawn ta a, keini pawh kan keiin kan ding zui ve tur a ni tih ngaihdan kha lian em em a ni. Chu chu Sangkazakhua sawmthum chho ah Kolkata leh Khazir kap hle te pawh khan an lo lantir tawh a. A diary a lan dan chuan Sangkazakhua sawmthum paruk March thla ah Zoram hmangaihna Mizoram chungchang thu mahni a ke ding tur kan nih hnam kan nih thu a ziak a, chumi hla phuah thu a sawi a. April nikhat Sangkazakhua sawmthum paruk ah AZ Fizo Burma tanga rawn chhuk a, a ti. Chu chu Scottish Church College-ah an host sila khan Fizo kha a va awm ve ta a, ka han keh zir let a, Fizo kha zir lai chu ni chiah lo a, mahse kap hle nei kawm thin a. Fizo-a room-ah Zoram hmangaihna hla ka phuah, type, Fizo typewriter-in ka chhu tih te a awm a. Tichuan kan hre ta, Zoram ka ram kan pi leh pu, luchhum banchhum huama kan pi leh pu te sahzau, Lui tin, tlang tin, mi hrang sum hnu tiang chi. Aw, chung Pathian hnam tin khawngaih thintu keini pawi fate kan ni. Mi hnuaia kan kun bik phal suh la, tih a phuah te kha Sangkhazakuwa Sawmli hma lamah a ni. Chumi Sangkhazakuwa Sawmli a kap hlei a thi a, Fizo a nah Naga hnam zalenna movement atang kha Sangkhazakuwa Sawmli panga a ni. Chuvang chuan keimah ngaihdanah chuan Mizo tlangvalte hnen atang Naga hnam pawh hian nationalism tak tak hi an dawng. a ni. Chuvang chuan hnam hmangaihna kan tih te, nationalism kan tih te, independent kan duhna te kha kum sawmnga sawmruk kal ta lekah a ni lo, engting lai pawhin a awm reng a ni. Sangsakhua Sawmli parukah theatre hall ah mipui an kohkhawm a, Pu Pa Chhunga, Pu Hmartawn Phunga, Pu Dah Rawka ten mipui an kohkhawm a, Mizo hlam hmanga hma lam hun tur ngaihtuin ro an rel a ni. Chutah chuan keimahni ke ngeiin kan ding tur a ni. Chutah an Chairman-a chu Pu Sai Nginga, Assistant Superintendent Lu Sai Hills kha a ni. Mizote hi keimahni ke ngeiin kan ding tur a ni tih mipuiin an rel a, minute an ziak a. Chutah an ziah pakhatah chuan vai hovin min awp chuan a rei tial tial anga an hnam zia hi kan la anga kan hnam tana tha dawn lo a ni tih ngaihdan te pawh an lo nei daih tawh a ni. Kan hnam tana tha tur ang ber kha kan mi hmasa te chuan an lo ngaihtuah thin chu chu kan sawi zel ang a. Josap Luya khan a autobiography ah British hoin ram an awp a, muanna lo awm kha mipui chu an lawm tho hna a, thenkhat hi chuan Mingo te leh an sipai te chu he ram hi chhuahsan se an ti thin niin kan hria tih awm a ni. Mahni a awm duhna zalem taka tumah awp loh a awm duhna kha Mizo hnam rilruah hian a bo ngai lo. Chu chu Rokung ah khan kan hmu nasa. Pulaldenga sanga zakhua sawmnga Aizawla a phei pawha a kawm ber pakhat chu Pu Rokung a ni. February ni sawm hnih pasarih sanga zakhua sawm ruk paruk zanah an inkhawm ah pawh Zalenna sual chu in tumtlang ta maw an ti a, tumtlang e a ti chuan hei hian lo in Nghah nan lo nghawng che awmte tuna mnf party na an la sawi thin thenkhat te chuan tawlaiah lir ten ring a tih kha Pu Van eh Pu Rokunga'n hei hi in nghah in nghah na tur a ni a tih a nia. Tikhan Rokunga hnen atang kum sawm zet Laldenga te na Pu Laldenga te na thu an lak hnuah khan a nia Zalo ih Sangzawkua sawmruk Pakhat chhoah MNF an rawn din a, leh a chu chu Pu Vanlawma te zalenna sualna rilru la awm reng te khan Pu Vanlawma te General Secretary hmasa ber a nia. Tha lai rual khan han lut tak tak mai a, a hun lai graduate tam zawk a kha Pu Zailal Sangzula khan autobiography a khan dal an awp cham tih ah khan a hun lai graduate tam zawk a kha ram hnuai an chhuak tih kha a sawi a ni. Tichuan, Pu Rokuanga rilru Mizo hnam tana a rilru a vawr tawp chu leng dang hneh a rual khumin i hnam tan thahnem ngai la, chutin nunna tawk lo ve, min do tu apiang hnehin ral tiang i kai ve ang tih kha a ni. Helai chhoah pawhin sawi tur a tam em em a, marawh chu tikhan kan sawi zung zung anga Mizo history-a kan tur let a nih chu. Kum sawmhnih zet indona in min tihbuai hnuin inremna ziak a ni a. Hmasan atangin Mizote hian thu kan tiam tawh chu kan bawh chhe mai mai ngai lo. Chu chu British officer ho pawhin an ziak a, an englo ah khan tam chu chu kha inremna kan ziak kha tun thlengin keini chuan kan la bawh chhe lo. Kan pi leh pu te pawh khan sap ho khan hmu chhit em em mai a, a chhan chu thu tiam bawh chhiat ching leh hnam rinawm lo an ngai a ni. Keini chuan kan bawhchhe hmasa ngai lo a, kan indo leh thinna chu sap ho an ru zu run leh thinna chu an thutiam an rawn bawhchhi a, ram an rawn zauh chho zel thin vang kha a ni. May ni sawm pahnih sang hnih sawm panga nia ka la hre reng North East Ram Police Academy ah Homeland Security Workshop kan nei a, chawhma chuan Insurgency in North East tih topic ah hian Bri eh Indian Army a Lieu eh Lieutenant General Penson in thu a rawn sawi a. Chutah thusawiah chuan Mizoram chungchanga sawi a, India tan pawh a khir thlawhna hmanga beih awmchhun an ni a. India, Mizoram chu India sorkarin thlawhna hmanga a bawm awmchhun an ni tih kha Indian Army-a an Lieutenant General Penson-in a sawi. Mizoram chuan mahse chung chu tawk mahse Mizoram chuan remna an siam thei a, chu remna chu an zah bawk a, state dang pawhin an en tawn thei rang a ni. An thutiam tawh zah lo hnam ni se hetiang hian an rual an ral muang bik lo vang tih kha a sawi tel bawk a ni. Mizo hnam an kan zawm thinna chu kan thutiam tawh kan za thin a ni. Naxalite te meuh pawh thlawhna in an bei duh lo va, Chidambaram a Home Minister a sawi lai pawn Naxalite te meuh pawh thlawhna bei an sawi hman pawhin kan mite an ni a Chidambaram a tia thlawhna in an bei duh lo bawk a ni tih a sawi a ni. A sawitu kha a lal a ni, a hre chiang bawk ang tih kha a hriat a tin official in a nia a sawi. Kan hnam chanchinah vawi tam tak indona kan hmachhawn a, dawih zep tih kan ni ngai lo. Thangthar te kan nuam ta lutuk a, kan history hi pawh kan ngaihtuah tawh lo a, kan hriatchhun pawh a dik leh a dik loh pawh hi kan hria chian kan tum lo fo. Lui La Morena novel pakhat The Man Called Noon tihah khan, If you don't have much, If you don't know much about your past, you don't have much of a future a tih ang deuh khan. Chuvang a nia, Zoram ni te pawhin kan hman leh thin na than chu kan pah, kan hun liam tawh, kan hriat nawn na leh ni an hmalam hun tha zawk kan neih theih na tura ngaihtuah na tha min hril nawn leh tu tur a ni. Indo na lam kaihnawih kan sawi a, tharum thawh kan sawi mawi a ni lo. Mi in ram leh hnam tan chuan nawmsak na kalsan in a nun na ngei pawh hlan phal a awm na thin thu kan sawi na mai a ni. Mizo hmin hmasate khan kan hnam tan thahnem an ngai thin a, Mizo lehkha zir hmasate khan kan hnam tan ngaihtuahna an seng thin. Mizo sorkar thawk lian hmasak te pawh khan hnam thil an ngaihtuah thin a ni. Sangha Zakuan sawm thum vela Kristian tlang au hmahnih a pawk a en a, sipai tanglai te lehkha zir te khan Mizo hnam hmina kan kanna tur, kan hmasawnna tur hlir kha Kristian tlang au an ziak. a ni. Hnam an ngaihtuah thin. Sanghazaria sawmriat pathum apiang ral do leta kha Sanghazakhua pathuma lower lower kan tih lower primary exam hmasa bera full mark zanga a mark zali sawmpariat leh a chanve hmuha pakhatna a ni a, Mizorama sikul exam awm hmasa bera pakhatna a ni tihna a nih chu. Lower an exam hma hoin Sanghazakhua pathum March thla atangin a hnampuite atna leh mawlna laka ta tikiang thei tur Thuziak chu Mizo leh Vai chanchin bu ah a ziak tan a, hetah hian a taima pawl a ni. Shillong ah lehkha zir turin a chhuka sang a zakhua sawm, March, ah Matric exam an bei a, lehkha thiam thei tak a nih a, Second Division a pass a, chutih hun lai chuan Entrance tih a ni. Assam Board hnuaian exam pha in an sawi thin chu Matric First a pass a, Harathu a ni a, Sangha zakhua sawma Matric Second Division a pass chu, Thiam thei tak a ni. Letan matric a pass tih a hriat khan kha tih laia borsap pu Kawla kha lawm em em mai a, zirna in leh piece a zawng zawng a khar tir a. Borsap Kawla hnena bazar ngen chhuak tu kha a ni bawk a Pu Leta kha. Bazar siam thatna hna pawh thawk nasa a, chawhmeh leh zawrh sum tinreng keng khawm turin mite fuih a, vai leh sap ho in Mizo thil zawrh tlawm tak tak a lei a chhuah tlawm tak tak a chhuah an tum kha Ardilet-a khan insual ngamin Mizote a chhan thin a ni. Vaiho nektu sa pawh nek ngam a ni. A hunlaia lehkha thiam a nia, huaisen a zam mai mai ngai lo, Mizo chhantu tih a ni. Mizo hnam inbung thar a kai lain lehkha thiam let-a te chuan Hnam tan dingin kawng kawh hmuhtu an ni thin, a dam rei ta lo hlauh a. Sangzakua sawmhnih panga khan kum sawmli pahnih chauh mai niin a thi ni, Mizo chhantu huai, Mizo hnam chhantu huai sen, a hun laia lehkha thiamsang kha kal hma em em maia a pawi a ni. Kristian kha bua mi lei leh vanah hriat a nia tih hi a ma leh lin a ni bawk a. Tunlaiah chuan lehkha thiam kan nghah a, mithiam ropui tak tak kan nei, amaherawhchu kan hnam in hun harsa tawh lai chuan kan baihvai thin hle. Zawhna tam tak kan nei a, chhahna tur kan mamawh, kal duhna kan nei a, hruaitu tur kawng min kawh hmuh tur kan nei a, hnam hunpui inher laia lehkha thiam leta te chuan hnam tan kawng an kawh hmu a, midang an zirtir a, an hnampuite an chhan thin. Lehkha thiam te tan huaisenna huna awm. Kan khawtlang tan, kan ram tana huai sen taka kan din a, chhan ngaite kan chhan a, zirtir ngaite kan zirtir thin a tul a ni. RD Leta te kha an lo ropui ngawt mai. Lehkhathiam hmasa dang Pu Thanga kha mi fel a ni a, Leta dawka Matric pass hmasa ber a ni a, Sangkazakua sawm pakhata pass a. A hriselna kha tha lo a, Sangkazakua paruka Mairang inkhawmpui dawnah Mizoram atangin ring thar tlem te inkhawmpui chhim turin an kal dawn a. Pu Thanga chu lehkhathiam hmasa vai tawngal thiam, class i ram tlawh pawh hmasa pawl a nih avangin Sapruia khan kal ve se duh a, Pu Thanga chuan a hriselna lohna chhuan lam a, Sapruia'n thei la chu inhnam tan kumkhua thatna tur a nih ka ring tia a ngenna khan a rilru a khawih a, Mipa fa chu mahni ram leh hnam tana piang kan ni alawm, Ka thih pawhin, ka dam pawhin kan ram tan tiin hrisel na chak lo tak chu in a kal ve a, an lo haw leh chuan Mizorama harhna hmasa berah kha lo thleng ta ni tih kan hria a, Zoram thim chu a lo eng ta duai duai a, sakhuana lamah bakah leh nunphung leh changkanna kawnga kan hnam tana enna thlentu an lo ni ta ni. Pu Thanga khan Mizo fate u finna zawng ula tih te kha a phuah a, An lehkha thiamna leh an khawhmuh zauhna khan an nia avangin an nia chuan ram leh hnam hmangaihna kha lo piang tawp mai a ni. Tunlaiah chuan ram kan hmu zau a, kum sang tam tak kal tawh a, hnam ropui ni tawhte nen kan hnam kan khaikhin a, hmusit ching kan awm thin. Mizo te chu kan ti thin anni chuan sakho an hmu a, Mizo hnam hmangaihna rawn piang thung a ni. A ram nuam tih berah a taksa te luang ral turin thanga chu Sangha Zakuan sawm nga pasarih khan chawlhna hmun nuam zawka a thlarau a kal ta a. Hnam tana a thahnem ngaihna leh inpekna erawh chu kan theihnghilh tur a ni lo vang. Tunlai hunah chuan mahni kan indah hmasa, kan khawtlang, kan ram leh hnam a enmahni kan indah hmasa a, kan mimal duh dan chu kan ram, Leh hnam hian zawm se kan ti fo. Kan kan mimal duh dan kal a lo awm chuan kan sawisel a, kan hnam kan hmu sit a. Mahni ram leh hnam tana hriselna, sum leh pai leh thil dang chan huam a thawh chhuah tum lovin ram leh hnam tana campaign chhuak thinte chu social media hmu sit thin mi tam tak kan lo awm ta. Chu chu kan harh chhuahna tur a ni. Min a theih tawpin a ram leh hnam tan a ti a ni tih hi engatin ka kan pawm thei lo thin. Mahni ngawt kan inngaihtuah a, khawtlang a leh ram leh hnam a tichhia. Chu chuan keimahni hi nget angin min ei chhia a, kan inchhek ar bawm emaw kan tih lai mahni in ban kan sa chhe mek a ni tih hi kan hre tur a ni. Sum leh paia thil a rinawm lohna zawng zawng te pawh a ni ang chu. Ram leh hnam hma in a tak atang chuan huaisenna ropui tak a lo chhuak a, keimahniai lian daih ropui zawk, chak zawk, thil ti thei zawk hmachhawn ngamna min pe thin. A hun laia rorel, ram rorel, khawvel rorel tu ropui, ram hnitla senga rorel tu tih pawh kan hmachhawn ngam a, eh, chuti mai mai in kan zam bik lo. Amhara chu hneh rual lo an ni tih an hria a, an intulut mai a ni. Mah rel chu chung avang chuan an zam chuang lo a ni tih hriat reng chu lal burah kan sawi tawh. Sang zakua sawmhnih parukah Bawrhsap in Aizawlah Mizo lal te ko khawm a. Mizo lal tam tak khan British an lo kap kher lo a. Vai kan kah laia lal kan tlem nen kan va tam ta ve a ti ham ham mai a lal bura chuan. Lalbur enga tinge min kah? tih khan an chhuah chhal a Sapin. Mizo lalte khan Lalbur kan ram min chhuh in tum alawm ti rawh an ti a, Lalbura chuan Eeh! Kan kap ang chu zawng law min kap alawm, mipa leh mipa kan nih loh in kap ang chu a ti a. British te chu kan chak ber a sin tu man min ngam lo ber. Ngam cheu la chu London thleng in kan um ang cheu chu kan ngam lo cheu min awp a ni hi tia a hlau miah lo a zam lo ni tih kha a chiang a ni. Mahse an practical Lalbura bawk hian a nia February Sangha Zawriat sawmkhua pahnih ah Makkeipathen sesawng a thut laiin, Kuli an phut a, ka khua leh tui ten i puak a phur ai chuan kan in kap leng an tia, an in kap char char a, mak keipa te khan an hneh dawn lo tin hria Aizawl an in sa seng a, tichuan rolura thla ten an pui an hlau avangin rolura thla te hmin turin palai dang an tir leh. Chuvang chuan Mizo te khan chhungrila khan hnam angin thuk takin kan lo awm tawhna pawh tichiang April sang kha Zariat sawmkua pahniha mak kep-a kha sipai tam zawk hruain lal bura beih turin a kal nawn leh ngat a ni. Ram leh nam hmanga ina te kan sawi tawh a tikhan India ramlian ramchak tak, pawh kan hmachhawn ngam bawk a British bakah. Ind. Tunah Ukraine-ah ram leh hnam hmangaihna tak takin huaisenna nghawng chhuah pawh kan hmu leh thei. Mizo hnam huaisenna kha a nep ngai bik lo a ni. Ram leh hnam hmangaihna te, chuvanga huaisenna lo awmna te, silai che leka hmelman te dona a ni kher lo. Rinawmna tura hmuna rinawm te, kan rel ram leh hnam tihchhe duh mi hlemhle te dik lo taka tite do ngam a, Kan ram leh hnam siam thatna leh hma lam panna tura engkim hmachhawn ngamna kan neih ve na te pawh hi ram leh hnam hmangaih nena nghawng chhuah tur a ni. A dik lo zawk te vah mahin TV ah min thik mai mai a ni an ti ngam tawh. Kan hnam hi dinhmun khirh taka awm mek a, chumi atanga kan chhuah lehna tur chu nationalism dik tak atanga lo chhuak huaisenna nena kan bei let tur a ni. Mina ram leh hnam a hmangaih chuan a dawihzep thei loh a, thil dik lo a ti lo bawk ang. Reverend Suakhama khan thu a sawiin, Pathian rorelna hma kan dinhun tur thu ka ngaih tawh a, in hmaah in fuihhuai ngamna ka nei a ni, a ti. Chuvang chuan chutiang thu chu kei pawn ka sawi a ni. Ram leh hnam hmain avangin zir sikul zirtirtu Ho Chi Minha chuan Vietnam ram mipuite a rawn ho a, sorkar ropui leh sipai rualchak, United States leh an thawhpui te pawh khan ngui ban a ni. Hetiang kan sawi hian kan sawi tawh khan tharam tharum thawh kan sawi mawi a ni lo. Ram leh hnam hmangaihna avanga mi te tak te in thil ropui tak kan tih theih dan kan sawi a ni. Kan zo tep. Kan ram leh hnam hmelma, ram leh hnam tana mi tha lo te chu eng ang mi leh eng ang pawl pawh ni rawh se ram leh hnam hmangaihna inthuama kan hmachhawn chuan hnehtu zawk kan ni thei a ni. Mimal ropuina, thu neihna leh pawisa hlosakna leh pawnlang nawmna ngawt kan zawn hian kan hnam mai ni lo. Keimahni ngei hi min ei chhe mek a ni. Min a ram leh hnam tan a nun a hlan a, a neih a chan a, a ropuina a kalsan a, a chapona ta a inhnuk hniam a, ama aia chak leh ropui leh thil ti thei te a hmachhawn a, dik lo a do hian hnam a chelh thin. Aizawl ngei pawh bomb a lo ni tawh a, Mizoram hun dang pawh bomb a lo ni tawh. Hrehawm takin kan awm a, chuta ta chu kan tho chhuak leh thei a ni. Kan hnam hmangaihna kan din ngheh tlat chuan eng pawh tawkin tuar ila, pawn lam indona emaw, chhungril lam emaw kan hneh thei zel dawn a ni tih Hi Zoramni hian min hrilh nawn tu min hrilh nawn se kha ti khawp mai. Kan hnam hi kan in kan tan rual tlat a, kan in hmangaih tlat chuan tu hnam mah in min dah hniam thei ngai bik lo vang. Lalpan Mizo hnam malsawm rawh se ka lawm e.